kan dihlak tein Pathian vel i hrawmṭi hna si kan ti ka duhmi kan thawngṭha tlangtar ahcun ral tuknak ti si lai mu tazan ah kan dihlak ten Pathian vel i hrawmṭi hna si ti ka duhmi kan thawngṭha tlangtar cu ral tuknak ti si lai Timote cu kuat pahnihnak dal hnih cang thum in cang li ka rel lai Timote cu kuat pahnihnak dal hnih cang thum in cang li ka rel lai Khrih Jesuh ralkap zumhawktlak bantuk in sifah innak ah khan ing ve ko. Ralkap a ṭuan liomi nih cun a cung bawi lungton kha a duh caah ralkap a si lomi hna rian ah khan aa sawhkalh len lo. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. E dawtmi hna, nunnak cu raldohnak a si ti hi kan hngalh a biapi tuk. Ka nolh ṭhan lai mu. Nunnak cu raldohnak a si. I raltuknak chungah cun doh dingmi ral tampi a um. Nunnak hrimhrim hi raldohnak a si i cu raltuknak chungah cun doh dingmi ral tampi a um. Nunnak ah teinak hmuh kan duh dih. Nain teinak hi a ra sawhsawh lo cu. Aho paoh kan siahtu zan ah hin teinak hmuh kan duh ti lai cu. Sinain kan hngalh dingmi cu teinak timi cu a ra sawhsawh lo. Teinak hmuh duh lawngah hin ahohmanh nih teinak an hmu lo. Atu ah hin na ṭhutnak hin aa sum ka duh bak lo, teinak hmuh ka duh ko tiah ti law teinak hmuh na duhmi nih khan Teinak an pe sawhsawh la lo. Teinak timi cu a ra sawhsawh lo. Aho paoh nih teinak kan hmuh kan duh dih nain teinak hmuh duh lawng in aho hmanh teitu an si bal lo ti zong kha kan i fian chih a herh taktak. Cucaah Pakhatnak ah, teinak hmuh na duh ahcun ral na doh a herh. Ral na doh lo ahcun teinak na hmu la lo. Ka nolh ṭhan lai. Ral na doh lo ahcun teinak na hmu lai lo. Teinak hmuh duh lawngin ahohmanh teitu an si lo. Cucaah ral na doh lo ahcun teinak na hmu lai lo. Cucu zeidah a sullam a si ti si ahcun teinak hmuh na duh ahcun ral na doh a herh. Ka nolh ṭhan lai. Teinak hmuh na duh ahcun ral na doh a herh. Ral na doh law cun teinak na hmu lai lo. Cucaah dawtmin ah teinak hi zei in dah a chuakmi si timi kan i fian bak a hau. Teinak cu zei in dah a chuakmi a si ti si ahcun teinak cu ral tuknak in a chuakmi si. Ka camin puai on hna khi camin puai um hlah selaw on le sung hi um hnga maw? Um hla. Cu bantuk in Teinak kan hmuh hnga dingah cun raltuknak a um a hau. Raltuknak um loin teinak hmuh khawh a si lo. Cucaah domina aho paoh kan si tu zan ah hin teinak hmuh a duhmi paoh nih cun raltuknak ca timh cia ting kan um a hau. Keimah thawk in ti tu zan i rak rami vialte siseh life in thawngtha caan pek le thinlung pek in mu a ngaimi vialte kan si ah, ahohmanh kan si ah, teinak hmuh kan duh ahcun raltuknak caah timhcia tein kan um a hau timi kha tuzan ah hin dawtmi hna kan hngalh ding hi a biapi tuk hringhran. Nain, nihin ni ah hin minung tampi hi uh, nunnak hi raltuknak a si ti hi kan hngal lo kan daithlang ngaingai nunnak hi raltuknak a si timi hi kan thei lo i ti kan daithlang ngaingai e tu zan nan fak khun in ti tu zan chu kan dihlak ten ti hi raltuknak hi thuk deuh in mu a van zo ṭin hau si le pathiam vel hrom ṭin hau si ti ka duhnak zong kha se su ca tu zan na in hei in hal ko ning le ti nang te raltuknak pakhat khat ah nei tel maw mu Raltuknak paoh cu a taktak la ngaingai ti cun teinak hmuhnak caan ṭha dawh si hi aw. Raltuknak paohpaoh ahcun teinak hmuhnak caan ṭha a si. Cun hi ka chimmi dohnak hi atu lio raldohnak hi ka chim duhmi si lo timi te kha van in chimh ṭhan kan duh ko hna. Tuzan ah ka chimmi raltuknak hi atu lio dohnak mu thi le sa dohnak kha ka chim duhmi a si lo i tuzan i raldohnak ka chim duhmi cu zumhnak raldohnak a si lai ti kha van chim ka duh tuzan ah ka chimmi raltuknak raldohnak hi pakhat le pakhat thi i chuah le i thah i dohnak kha ka chim duhmi si lo tuzan i ka chim duhmi raltuknak raldohnak cu zumhnak ral dohnak kha a si a si ahcun Timote cakuat pakhatnak kau hna u sih atu nai ka relmi kha Timote cakuat pahnihnak si atu cu Timote cakuat pakhatnak dal ruk cang hlei hnih Timote cakuat pakhatnak dal ruk cang hlei hnih ka rel lai mu Timote cakuat pakhatnak dal ruk cang hlei hnih zumhnak tlikzuamnak ah hin na tha ngeihmi dihlak in i zuam law zungzal nunnak kha co i zuam tete tampi hmai ah na zumhnak na rak phuan ah khan Pathian nih an kawhnak cu hi nunnak hmuh awk caah hin a rak si zumhnak tlikzuamnak ah hin na tha ngeihmi dihlak in i zuam law zungzal nunnak kha co i zuam tete tampi hmai ah na zumhnak na rak phuan ah khan Pathian nih an kawhnak cu hi nunnak hmuh awkah hin a rak si. Pakhat in kan van rel ṭhan rih lai mu. Efesa dal ruk cang hlei hnih. Efesa Efesa dal ruk cang hleihnih kan rel lai. Efesa dal ruk cang hleihnih. Zeicatiah kan dohmi hna cu minung kha si loin vancung khua i a ummi thlarau sual ṭhawnnak hna le uktu hna le nawlngeitu hna le hi a muimi chan lianngannak hna hi an si zeicahtiah kan dohmi hna cu minung kha si loin vancung khuai ummi thlarau sual ṭhawnnak hna le uktu hna le nawlngeitu hna le hi a muimi chan lianngannak hna hi an si ka zawn ah ti efesa dal ruk cang hlei nih kan van relmi a sullam cu hi raldohnak hi raltuknak kan timi hi a ti minung hi si loin a ti mu kan dohmi minung si loin muihnak thlarau hna tu kha kan dohmi a si tiah a ti kan nih kan dohmi cu thi le sa a neimi minung kha si loin muihnak thlarau tu kha kan dohmi a si ti cu caah zoh hmanu zeicahtiah kan dohmi cu a ti bak ko cu van kan dohmi cu minung kha si loin ti hmu kan nih kan dohmi cu minung kha si lo in ti zeitin ti vancung khua i a ummi thlarau sual ṭhawnnak hna le uktu hna le nawlngeitu hna le hi a muimi chan lianngannak hna hi an si tiah ti ka van nolh ṭhan rih ko lai maw biapi tuk a sullam cu ti hi kan dohmi ral hi minung si lo in muihnak thlarau hna tu hi kan dohmi a si tiah ti cucaah cun dawtmi na nei fian dingmi cu mu na unau hi na ral an si bak lo na thang an i chia zong ah na ral an si bak lo cun na nupi zong hi na ral si bak lo na va zong hi na ral si bak lo cu hnu ah an hringtu na nu an hringtu na pa zong hi na ral an si lo dawpmin na na hawikom zong na ral an si lo na unau zong hi na ral an si bak lo pathian rian tuantu na pastor te zong hi na ral an si bak lo cucaah Dawtmi hna, na unau na doh, na nu na pa na doh, na nupi na doh, na va na doh. Pathian rianṭuantu pastor te na doh a si ahcun na ral dohmi nai palh tinak si. Na ral dohmi nai palh taktak tinak si. Zei ruangah kannih kan dohmi cu minung kha an si lo ti ko cu cathiang nih. Cucaah cu minung na doh hna chung paoh hi cu ka ral dohmi kei palh timi hi nei fian bak a hau. Bible ning tein cun kannih kan dohmi cu minung kha an si lo tiah ti. A taktak la ngaingai tiah cu mu atu ahhin a anih nih cu ka thang a ka chiat a ka doh a ka ral na ti men lai mah minu mah mi pa khi ti nihnak na thang an chiattu hmanh khi bawipa dawtnak a theih i ti pathian dawtnak nih a thlen ah cu mu nangmah thla an cam piaktu hmanh ah kan ai thleng kho cu cucaah cun nihnak hin dawtmi hna minung na doh hna a siah cun na ral dohmi nai palh tinak si A taktak la ngaingai ti ahcun ti ka nu le va kan i si bia kan i el bia kan van i el bak hin cu kan nupi le zong hi ral bantuk kan hmuh hna i kan va le zong hi ral bantuk kan hmuh hna u le nau zong hi bia kan i el kan i si le kan u le kan nau zong hi a ka ral rua ti bantuk hin kan i ruah cu mu nain a taktak la ngaingai ti cu kan doh dingmi cu ti ba u le nau a kan siktertu thlarau ṭhalo kha do kan doh lai cu. Hmm. nu le pa mu kan nu le kan pa he i hmuh thiam lonak kan nei cu mu minung kan nunnak ah hi mu ka a taktak cun ka na pa kha ral bantuk na hmu lai lo cu mu na nu kha ral bantuk na hmu lai lo cu mu kan fale zong ka ral bantuk kan hmu hna lai lo cu mu nang kan doh dingmi cu kan nu le kan pa ka kan fale kha si lo in kan doh dingmi cu mu kan kal lakah remlonak bia i elnak siknak a chuahtertu a muimi thlarau sual ṭhawnnak tu kha kan doh dingmi a si timi kha van chim ka duhmi cu si na minung tampi hi kan i fiang tawn lo le te a caan ahcun te kha bantuk khan mu thi le sa hi kan i doh lengmang kan i doh lengmang a taktak le ngaingai cun mah bantuk in kan karlak ah huatnak a sertu kan karlak ah remlonak mu a sertu thlarau ṭhalo kha nihin ni ah hin kan doh dingmi a si timi kha zeitik man ah philh hlah u timi te zong kha ti tuzan ah hin Jesuh Khrist in som kan duhmi hna cu si hi hi a biapi tuk hringhran kannih cu minung hi ral zoh in kan i zoh le ti a taktak ahcun minung kha ral zoh in kan i zoh ding a si lo kanmah karlak i remlonak a sertu cu Satan si ko cu mu mah cah khin kan nih kan doh dingmi cu thlarau ṭhalo Satan rianṭuannak tu kha kan doh ding ni a si ti kha van chim ta ka duhmi cu si ha cucaah cun dawtmi hna philh hlah umu aho poi kan ral ai khat di na ral le ka ral hi ai khat cu aho mai kan ral hi ai dang lo kan ral ai khat di cu cu Satan si ko ni na kan ral ai khat di Na ral cu Satan si, ka ral cu Satan kha si i kan doh dingmi minung a si bak lo ee. Dawtmi hna, Satan hi kan doh dingmi a si. Satan hi kan doh dingmi a si. Zei ruangah amah cu Pathian fale hna a kan dohtu si cu. Satan nih a dohmi cu Pathian fale hna hi a kan dohmi kan si. Cucaah cu ni nih an zeitindah mu Satan cu kan doh lai timi kha Balnak cu si cang. A sin nih cun nunnak cu raltuknak si ka ti cang cu mu. Teinak kan hmuh nak hnga ding cun ral kan doh hau ka ti cang cu mu. Pathian fa kan si nak hin ral tampi kan nei. Nang kan ral cu ei khat dih cu cu Satan pa kha si ko. Minung kha si lo in kan doh dingmi cu Satan kha si. Kha a sia cun dohmi hna zeitin te Satan cu kan doh ne lai. Satan cu zeitindah kan doh lai dawtmi hna Satan dohnak ding caah Pathian bia nih fiang ten Satan dohnak ding caah a kan fialmi cu thlacamnak lawnglawng Satan hi doh khawh si hi kan minung fimnak thilti khawh ṭhawnnak in hin Satan hi doh khawh si lo mu Satan kan doh khawh nakhnga ding ahcun thlacamnak lawnglawng in kan doh lai thlacamnak thong lawnglawng kan doh lai cucah zeitinti Bible nih ngol loin thlacam u ti a zungzal in thlacam u ti zei ruang na thei maw zei ruang dah Bible nih a zungzal in thlacam u ti thlacam u Satan nih hin nangmah tukforhnak ding ai mu mi ni pakhat te khi caan nei selo a mi ni pakhat te cu ka tukforh manh la lo an ti la lo caan tha a neih mi poh hi chu mu nangmah le keimah tukforhnak ding an caan hi a caan ṭha hmuhmi paoh cu a man peng ti philh hlah u mu ah mi ni pakhat te cu zei ngai ka tuk forh kho manh la lo tuk forh duh la ning mi ni pakhat te cu um ko seh a ti nai sai la lo mi ni pakhat cu chim hlah second man hi anei a cu an tuk forh lai nangmah tuk forh ding ah hin nangmah do de satan nih a caan ṭha pam ter bel lo Satan nih a cam pam ter bel lo nangmah le keimah doh dingah Satan nih a cam pam ter bel lo ma ron cu dominan an cam pam ter ve ti hlah Thlacamnak Satan hi doh ve timi hi tuzan ah Jesuh min som kan duh mi hna cu si. Zeiruang dah Bible nih a zungzal in thla camu ti si cun Satan nih cun nangmah le keimah dohnak caan ṭha a neih poah cah kan doh peng cu te. Cucaah cun Satan dohnak kha na tei khawhnak hnga ding ah cun thlacamnak lawnglawng in Satan ral cu kan doh khawh lai. ka sihmanhsehlaw minung tampi hi ral dohnak ah kan um ral tuknak kan um timi kan i hngalh lo caan thla kan cam bak lo cu atu ah hin dawtmi hna ral tuknak ka um ral dohnak ka um ti law thlacam hi na thla ngam la lo thlacam lo in na um ngam la lo na atu cu ral tuknak chungah ral dohnak chungah kan um timi kan i hngalh lo caah khan thla kan cam bak lo bia kan hal to na lai atu ral tuknak ah khin Raldohnak um ti ai hngalhmi nih khin a hriamnam khi a chia ta siang hnga maw? Ha? Sia ta siang hla mu a ka le zong an ka kah khawh ka le zong an ka kah khawh ka sir le zong ka hmai le zong ka nu le zong an ka kah khawh ti a hngalh cah khan mu a meithal te cu ti a hriamnam te cu ai kan pen ko lai cu a tak ta a i hman ah ni i pi lai mi khi a tu leo ral deuh mi khi ti an meithal te na khi dawt mi na ron ei leo zong an i thleh lai ka zumh ko nan fiang ko lama ka chim duh mi i zon ani i pi lai ka zum ko zan khot dei ani i pi bak lai ka zum ko an bo zong ani bo pi ko lai an kal zong ani kal pi ko lai ron ei zong ah mu cu cu hriamnam he cun an ei ko lai an i zong cu hriamnam cun an i men ko lai a rong cu zeitik ah dah ral nih a kan tuk lai timi an thei lo cu te a kan doh cu doh ve ding ti bak ti timhcia tein timhcia tein an um peng ko lai cu cucah cun dawpmi hna ni na hin ti pathian fale simi cu satan nih hin kan i relh lo caan zong a kan doh peng to ko kan i hngalh lo caan kan i ready lo caan zong a hin ti a kan doh peng tikah hin a zungzal in mu thla kan cam hi a biapi tuk ti kha tuzan ah hin nan sinah hngalhter kan duhmi hna cu si sina tuzan ah minung tampi cu raldohnak kan um ti kan hngal lo le ti setan raldohnak ca hriamnam a simi thlacamnak nun kan nei bak lo cu tu hi Atu kan chim hna lo mu. Atu hika thlacamnak tlang cu nan theih ko cu mu. Atu US ram ah hin military mu base ah hin army base ah hin atu khilin hi angan cami a pahnih nak umnak si caw lama ah khin army angki le bongbi khi an rak kan hruk tawn cu. le army bongbil angki khi tampi kan nei cha kan nu kan kan u pakhat nih kan amu cu ai thim ve ram vei na kai lak kho ma ka ti le i lak ve kho ka ti le bongbil angki ka thim piak le ka piak ve tampi ka an i lak ve le ki min an min tu cu ani hruk chang mi akan donate mi si tikah khin ma rak army min khi chu um chu mu le amin khi kan lak kho la poi lo kan i hruk ko lan te le nan du chi i lak ko cha ka ti na cha

ka hei chim duhmi cu ti oh raldohnak hmun ah um le thil thuam zong an tikhi a hei ruah piak ngai hna co na in dopmi na ama ka ti raltuknak cung raldohnak ah thlarau ram ah kum ti ka ai nal bak lo mi ka mu ama ni cun mu kan ni pol chu raltuknak kan um lo raldohnak kan um lo le ati chu mu asina tin dopmi na pathiam fa asimi pau pau chu raldohnak kan um di raltuknak kan um dih nain kan nih kan dohmi tu cu minung kha si lo in thlarau thalo sual ṭhawnnak tu kha nihna hin kan doh ding ni si ti kha van chim ka duhmi cu si cucaah topmi hna Bible nih ngol lo in thla camu tiah ti thlacamnak in raltuknak hi kan tuah a hau thlacamnak ral kan do a hau dopmi hna tuzan thok in cun thlacamnak in ral doh ve cang hna si ti kha Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si dawtmi hna nunnak in nuamhnak len te celh sawsawh si lo cu nunnak timi cu hei i nuamh sawsawh hei vahveih sawsawh lente i celh sawsawh khi si lo cu Khrihfa biaknak timi cu capo sawsawh si lo cu i capo sawsawh si lo cu ral dohnak si kan chim lai mu na doh zong doh lo zong setan cu an doh bak lai phang hlah na doh zong doh lo zong setan nih cun an doh bak lai Jesuh Khrih cu ka khamh tu le ka boi asi ti zumhnak na phuan le cangka khin setan ra ngan bik a nei cang ti na hal dak mo Jesuh Khrih cu ka boi le ka khamh tu asi ti na thim lung di lak zumhnak na van cho hla ni na hmurka in ti na van phuan bak a khin Satan ral ngan bik ah nei cang, Satan ral ngan bik ah kai cang. Khi khin ral nganpi kan nei. Cucah nangmah nih na doh zong doh lo zong ah Satan nih cun an doh peng ko lai. Cucaah cun dawtmi hna, kan hngalh dingmi cu Bawipa Jesuh he ei neihmi paoh cu dohnak kha an tong zungzal i a hlei in Satan nih cun Pathian fa le simi vialte hi a kan tukforh dih, a kan doh dih. Nangmah le keimah cu chim hlah, Bawipa Jesuh hmanh hi a tukforh. Bathai dal le kan nang mah la keimah cu chim la Bawipa Jesuh man kha Satan nih cun atu phorh ko Bawipa Jesuh man kha ti Pathian sami man kha atu phorh si cu nangmah la keimah na a kan tuk phorh tuk ti phil hlah u mu cucaah cun ka na doh zong doh lo zong an rat hnawh ko lai satan nih cun na, na doh zong doh lo zong an rat hnawh ko lai an tukforh ko lai cucaah cun dawtmi hna satan nih cun pathian fale hna kha a kan doh ti philh hlah u cucaah cun raltuknak ah kan um hi raldohnak kan um hi thlacamnak raldoh zungzal ko hna si korin cu kuat pahnihnak dal li chang thum in chang li korin cu kuat pahnihnak Korin cakuat pahnihnak Dal li cang thum in cang li ka van ren lai mu. Kan chimmi thawngtha cu aa thuh a si ahcun a tlau lio leng a tlau lio mi hna ca lawng ah aa thup a si lai. Annih nih zei ca dah an zumh lo ti ahcun hi vawlei khuazing ṭhalo nih hin an lungthin cu ngui lakah a chiah peng hna caah a si an cung i a ceumi ceunak cu hmu loin a umter hna cu ceunak cu Khrih sunparnak kong thawngṭha in a rami a si i Khrih cu Pathian bantuk taktak a si ti kan nolh rih lai mu kan simi thawngṭha cu aa thuh a si ahcun ti a tlau lio lengmang mi hna ca lawngah aa thup a si lai annih nih zeicahdah an zumh lo ti si ahcun hi vawlei khuazing ṭhalo nih hin an lungthin cu mui lakah a chiah peng hna caah a si an cung i a ceumi ceunak cu hmu lo in umter hna cu ceunak cu Khrih sunparnak kong thawngṭhan a rami a si i Khrih cu Pathian bantuk taktak kha a si cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpek ko seh. Zoh hmanh u, mah Bible kan van relmi bak in hin ti zeidah a pakhatnak kan i fian ti cu mu dawpmi hna Satan in Pathian bia theihter a kan duh bak lo. Pathian bia kan theih dingmi Satan hin a duh bak lo. Mah ruang cun dawh caan tampi ahcun ti distraction kan timi khi mu. A caan ahcun ti ki Satan nih khin lungvai vutnak kan pek lengmang. kan lung hi vai von lengmang ko thawngtha kan van ngai le kan thinlung kan van pek tlawmpal ah cun zeitin tak si kholo le kholo hi kan ruat ko cu la cu ca cun a caan ah cu mu thawngtha kan chima hin ti ani loipi mi cu po hna si ko cu Satan nih hin Pathian biatak kan theih ding hi a duh bak lo zei ruangah biatak cu nan hngalh lai biatak nih an luatter hna lai ti cu cucaah cun Satan nih biatak kan theih ding mi a ṭih tuk ruangah hin ti a caan ah cu mu thawngṭha kan ngeih zongah hin ti kan thinlung fir piak a kan timh lengmang cu Satan nih hin kan thinlung hi a vaivuan lengmang a kan thinlung vaivuan lengmang atu zongah hin ti hika nan rak ṭhu cu mu nan ka zoh dih ko hi aw Nan ka zoh dih ko le na atu den thinlung hi a vak vai maw ka thei bak lo maw asi lo ha na thinlung dihlak tah pathian bia hi atu in na ngeih ka thei lo cucu bawipa le nangmah lawng nih nan hngalh mi si mu kha Pakhatnak ah, mah Baibal kan relmi nih hin Satan nih hin Pathian bia na theih ding nih a duh lo. Cun Baibal na rel ding nih a duh bak lo. Mah ca cu Baibal kan van rel kan van ti le cang ka khin a herh lo le herh lo rian hna khi kan va i ṭuan ter cu. mah hla vialte kan ṭuan lo cu, kan ṭhu ko cu. Baibal kan van rel ah kan van ti bak kan mit nih rian khi van hmuh thiam tuk. keimah zong caan cu ka si tawn ka thu ko mi pi khi bible ka rel la ka van ti e tahang ka um muai te un a in nai ka van zol a in na ben sina thanga mo ka van i ti ter chumu a tak cham ka se tan nan nak rak se bible kan rel ding mi ka se tan ni duk bak lo zai ruanga dop min na pathian cha bia chunga um chu te bible ne rel chu pathian ni nen te tong kho chu a ṭih tuk cu bawipa net pan cun na nun ek thleng cang lai cu Bible na rel si cu Pathian cu a bia chungah um cu dawmi hna Pathian bia ai hin Pathian ton khawh dawk ko si ma cu si Satan nih a hngalh tuk cu ma ruang hin Bible rel ding zong hi a kan duh piak lo le ti a caan ah cun Bible kan kan mi thi ku thlor bang a ku kuria zatlan te hna kan zoh i kan hei virver khawh ning ti zan pakhat tiang zong mi ku hi kan thei lo Nain dawtmin ah Bible cu kan van rel ahhin kan hei ngut tuk na nge mu. Nai ah kan hawinu pakhat nih a kan chimh i kumeng ku a kan hoi tele ka telephone chung ah hin um ta re mu hlei ru hlei si hlei ru hlei ko kul kul khat kul hnih kul thum kul le o nazi hlei ret ka um ti zeitindah ka nau nazi hleiriat cu nazi hleiriat chung khi na kut ah telephone cu um khawh ka ti i nazi paruk ka ih caan khi ka tawng lo la si ti khi lo phoh khin cu ka tawng pi le kei chim duhmi cu ti caan saupi kan telephone i kan zoh kho ti nak mu kan ngu lo kan zoh kho nam bible tu cu Tlawmpal kan rel bak ah hin kan mit te hi a ku colh, a ku colh. Kha zoh hmanh u. Satan nih hin Bible kan rel dingmi zong a duh lo. Cun Pathian bia kan hmurkai kan phuan dingmi zong a ṭih tuk. Zei ruang ah? Pathian bia cu thlaici a si ti Bible nih. Pathian bia cu thlaici a si ti tikah hin na hmur na ka i na phuanmi bia cu nangmah ta si cang cu. na tuhmi cu na zun lai ti caah khan dommin na na hmurkan pathian bia na phuan cang cu na tuh cang cu thlaici kha mu na zun te dingmi thluachuah kha ngan tu cu kha zong kha satan nih a theih i ti pathian bia phuanter zong hi a kan duh lo cu lawng hmanh si lo dommin na kan i zoh chihmi tiang kan thlau hna seh ti a kan duh i satan nih cun bawipa jesuh khrih kan i zoh chihmi zong hi a kan duh piak lo Bawipa Jesuh Khrist kan i zoh chihmi tiang kin thlau seh ti a kan duh zei ruang ah nei zoh chihmi Jesuh kha na thlau tikah cun na hlawh a tling lai lo ti hngalh tuk cu Satan nih cun dawpmi hna Satan nih cun mu Amah lawng hell kal hi a huam ve lo le hell kal ding minung hi a kawl ve cu manh lo ngai te hin ti second time hen i din lo tein dakaw rian te he tuan ve aw u hau thla kai som khawh ve la le kai kalpi khawh ve la ti mu ani chong ah ti lo cha kal hau zong chu hell chu satan ca bak a si chu mu taktak cun dawmi hna hell hi nangmah le keimah ca si lo dakaw satan ca dakaw si Nain nihin ah hin ti Pathian a zum lomi tu cu hi tu i Khrih nih a kan tuahpiakmi hmanh kan zumh lo ahcun mu. Jesuh Khrih kan i zohchihmi hi thlau hna seh law hlawhtling lo um hna si ti kha Satan nih cun ai tinh zungzalmi kha a si. Cucaah dawtmi hna, tuzan ah Bawipa Jesuh min in thazang pek kan duhmi hna cu Satan nih hin aw Pathian rian ka ṭuan dingmi zong hi a ka duhpiak lo ti zong hi nan i hngalh a hau. Cun Bawipa Jesuh caah kan i pumpekmi zong hi Satan nih cun a duh bak lo. Bawipa Jesuh caah i kan ṭuanmi zong hi Satan nih cun a duh bak lo. culawng hmanh si lon ti atu ka chim kha si vancung na kai ding hrimhrim hi a duh lo vancung na phak ding hrimhrim hi satan nih a duh lo vancung na kai ding hrimhrim zong hi satan hin a duh lo cucaah zoh hmanh u law zeitluk na satan nih hin a kan tukforh kan chim hna lai mu nin a minung tampi cu takau mah la mah i uk khawh lo tiang in ti mah la mah i hruai khawh lo tiang do ningzahnak thil vialte a kan tuahter dih hi aw satan nih Hu, ka van lawh rih lai mu. Mah lam ah i uk khawh lo tiang an ti. Mah lam ah ki i control khawh lo tiang mu. I hruai khawh lo tiang in dawkaw ningzah an nak thil a kan tuahter hi aw. Tuak hmanh u. Hi ka zong a si ko cu. Hu, a cheu cu te ke zu an din tuknak ah khin ti tampi khi an thluak a ṭhihmi tampi to ko mu si te na an tong ruang ah khin mu makha hi ka thlacamnak tlang khin an ra ton le ruwa an van ei lo bak ah cun ti withdraw khi an cang colh mu an cang colh le mah khin zeidah a cang ti si a cu mu Naiten ka chimmi ka si ko cu mu. Ki kan upa pakhat hna cu tako ni a lit tuk ning hi ṭhat zat lin ca mak tak ve o. Mah leo cu mu zakhat hrawng bak hi a lin tuk an mak a caan cu zakhat cung phan atu atu ak rum ah khin a hmai ah khin a dir ko. Hit bak in a dir le ma kha a ṭhu zong ṭhu duh lo. A dir peng le nazi pahnih a dir cang. Ka va kal le kha a lin tuk a thlen hi a thlen bak hi a tla cang hi in chungah na lut la ka ti le vai o hei ka ti cho semah meng ko atu hi pathian he kan chawnh leo se le ka lut kho rih lo ti la a sau tuk cang in vai

ka lung ṭha lo le ka va kal ṭhan ka va kal ṭhan le mah ahcun nih ka khuaruah zong hi har tuk ve a van ka zo le e bawipa sia mah mengku cu a van ra cang ko khi thlarau tla ven in chanh thluahmah ko hi hi ka zon hin thlarau tla ven in kuat thluahmah ko hi wa chu ka za la zei mi a chim ka ti thlarau tlau ava ning kwat thlo ma ko i ti tlompa kan ka va phan la kha lut chang lo ka ti ka va nol a nol bakin ka va nol mm se atu kha thlarau tlau an kwat chang ka ti la ka lut chang ko la ti ma kan a lut chu mu ka van chim ko la te kha tok man u se tan hin zei tuk in da te Kei chim duhmi cu mu kanmah le mah uk khawh lo tiangin ningzahnak vialte hi a kan tuahter dih timi ka chim rih lai mu mah kha cu a din tuk rih zeidah a cang ti se cun a thaizing ah khan a angki rak i phoih dih a bawngbi rak i phoih dih a bawngbi chung hnawh a rak i phoih dih a toktolong in khoika dah a kal ti ahcun pastor nu te na va kal le ani pastor nu te in kha pe dei le panga khin cun pastor nu te keih an o keih khin on cho o ma te an an in kut ka khi an hrem ti lo la ani avlut ko atok to long in avlut amak tuk ni an yu chu khana avlut le an yu chu khana rang i khol atok to long kan kin atu ti ka rak on le ti arak eka le Amah zong nih an rak thei ve lo. Makhan Yichu khan kam bak ah tu kam pastor nu i a nu ke a nung rih cu mu sawmkua sarih si le mah lio cun sawmkua nga si lai two year ago ah si le ti sawmkua nga si nan ti kan pi a nu cu a hrap cheu khi khi a paralite mi si mu a le phet mi si ma kha a tho kho ti lo mi khi si a hrap cheu khi a cho or lei khi cu a chol lo chake lei long khi si cho o lam ha kha ani A ti a vei toih dih cun grandma khan bak cu a va lut. A tok to lawng le a nu nih khan rak hmuh. Kampi a nu cu tar sinah mihman ei banh lo cu ha zong kha ṭuh a hmu lo cu hmuh. Lei a zoh a lau tuk rua le mah tlukum sung kaw le kum nga sangmi te cu ti a lau tuk rua le mirang holh zong cu thiam lo lai holh zong cu thiam lo le kuria holh te kan rak chuak chuak chuak rak ti lengmang rua le a nu ahcun ti a kut a caw khomi te khan

ka dawt hau leng a chuak manh ma a chuak manh rua lo aw mah ba ah khan ka dawt kha a ze tok long asi ti cu travel ka pe kei cu nu ka se le ai mu lo ko ning ka ti ka dawt nang ma tu va kal ko tel ka dawt bong bi kha pakhat kha hi ti hrol a ol mi kha a tok to long si ti khan ti nu zong an tam pi ve chu nu nih an mu la ti kam phang tuk ti khan ti bong bi sun khat la travel chu ka pek lama khan zeitin dan ṭhakhir ti kha ka thei ti lo mu ka ruat man u Cucu ningzak si maw hong ka chim tuah uh. Ningzak thil si maw. A si ee. Kha. Zoh hmanu law. Amah lamah ai uk kho ti lo cu. Amah lamah kha ai uk kho ti lo cu. Mah lamah i uk khawh lo tiang in ningzahnak vialte a tuahtertu hna um i cucu Satan si. Cucu Satan si. Atu mah ka upa cu luatnak a hmu cang le ti. Atu cu HEB ah su si dor te zong bawipa nih ti a pek ve le ke Pathian nih kharuahhar in luatnak a pek. Kha dawtmi hna zeidah ka chim duh? Satan nih hin mah le mah i uk khawh lo tiang in an taksa duhnak a tuahter hna. Mah le mah i uk khawh lo tiangin an taksa duhnak kha a tuahter hna. A cheu cu zu an din i ti, anmah le mah nih uk kho ti lo i ti, zun i ceh lak in an ding. Laitlang hluang cun kan pal ei ai cehmi zaw an rak um ruak ti. Li lo te cun nan thin hang hlah u mu. Zun le ek zong ti i ceh lak tiang hmanh khin keimah le mah i control kho lo le i uk khawh lo tiang bak han ti sualnak bak kha a tuahter ko hna cu mu a fak tu fak tuk kha dawtmi hna a cheu cu zu an dinnak hna lamkam ah an thi ko cu mu anmah lamma i uk khawh lo tiang an ti cu vialte a tuahtu cu Satan a si mu ritnak si Zuu le hmawmmi hmangin minung thluak le theihhngalhnak vialte kha a hrawh. A hrawh. Kan upa pakhat zong kha a rak ra ṭhan le a ni atu bantuk cu si ko mu dawtmin na ki zu hi ti uh, a suam me sual lo timi biahalnak hi a ra lengmang na im mu Zu na dinmi ning zeidah a chuahpi timi khi a phichuak hi zoh law a ṭha bal in ka hmu lo. A ṭhathnemnak ka hmu bak rih lo nihin ni tiang hi. Nanmah tu khi an hrawh hna. Tahcun na kan upa pakhat zong a rak ra le a ding ti lo. A thaizing a ṭha ngai. A kip tu ahcun a sut khet bak hi ai chuahpil ai vahpil i kha rawng in hi tluk nilin lakah hin a sut khe ai kalpi lengmang ko ki ka ka zibu tiang ke sut khe te va kai le ma cu cu a tila an va lak piak le sut khe cu a thil vialte ka tim di chu mu ma a sut khe chu am rup chiah piak ṭan zan lei sang pak cu palik motor rak lut ko thlacamnak tlang ah hin lama khan mi pakhat nih khan palik an ra ti kha si pastor nu nih khan palik an ra tiah khan cu ti a lau tuk vel le vel hei au zok a ka te ma leo kha asitindah si ka dawt ka um um lo he ka te a pastor keimah nih ka ton masa ko hna la ka te a her le vel cu ka u te hna ka u te la ka te la okay okay va kal va tong zok na ka ti cho o zeiruang dah palik cu a kan ret ho ha ka ti le ka va kal cu palik nih cun mikhi khi mihi pa hi hika a ummi samaw an ka ti ko a ṭhu ko palik motor chungah cun sit bel an rak bel a ṭhu ko le kutka cu ka van on le mipa cu si ko zeithlan na tuah til he an ka tlei le hi hi tabak in sit bel an ka bel le an ka ṭhutter ko hi ti i phoi tum ka ti le an dula hong ka phoih hna amah nih an ka si mi si ti a ka ti le palik pa a zia tha ngai dehydrate about tu ka ti ti tampi ding se te o khi zu a din tuk ruang ah khan ding lo van um ca khan se te zai ti a thlare ka tila o me hi tei adu tuk ve cha in hi ka tla sam na tlang ki mu ki ramdang han in arak rami se te ramdang rami se mu yu a chung mi si lo ram dang ra mi si ka ti ma khan kei ai phoi tuk bak lo si bel kha ngu an dul hong ka phoi na si ti le keimah di jun si bel cu ka phoi piak le ma khan akut in ka do le hi ka hin ka van repi hi o ai ka tho la kan chim na la mu nang ma tein na ka o le ka tum le se ko ti o tum ba kai tim lo ti kai chung duk mi chu mu zeitluk in khati kha zu le zuk hom ni khan ti zeitluk an minung kan thluak te hna le ti kan ruah nak te hna ya thi ti mi te kha mu van chim ka duk mi chu se chu chu atak tak chun ti khi setan riantuannak lawngte si cucah cu ninian kan doh dingmi hi dawtmi hna minung si lo e ninia kan doh dingmi kan ralpa setan hi si e timi te kha ti tuzan ah hin ti kan doh dingmi cu kan ralpa setan asi timi kha ti kan i fian ding kha a biapi tuk hringhran mu kha dawtmi hna kan chim hmanh lai mu na nunnak hi na uk khawh lo cun na ziaza hi a rawk bak lai na nunnak hi na uk khawh lo cun na ziaza cu a rawk hrimhrim lai atu bantuk kha an nunnak uk kho lo min si ko cu an nunnak an uk khawh lo tu cu an ziaza kha a rawk bak ko ka cun mi nih an ka chimh tawnmi kan chim hna la mu mi nih an ka chimh tawnmi cu mu ah hi a ṭha lomi thil hi mu hi a ṭha lomi thil hi tuah kai tim bak lo na tin ti zei nih khin dak a ka forh lengmang ko an ti cu oho ma hi tuah kai tim bak lo hi siama min ku a ṭha lo ti ka thei ko na tin dako zei tak nih khin a ka forh la ka tuah sual ko an ti cu o cu cu do na do cu ho fom cu u ka Mehi tuah kai tim bak lo i nan ka tuah ko e an ti cu mu. Aw ma cu cu doh cu hau fom cu aw. Kan doh lo ahcun kan tuah peng ko lai cu. Cu cu doh dawp mi hna kan doh a hau mi cu si fom cu mu nangmah ṭhat lo nak tuah ding i an tuk forhtu cu tu na doh bak hau cu. Kha zoh manu Bawipa Jesuh zong kha Satan nih zeitin ti kha nangmah cu Pathian fa na si ahcun hi lung i changreu ah canter hna ngat ti ko cu. Kha. Zeitinti Jesuh nih zeitinti minung nunnak cu ti le rawl lawng si lo Pathian kan a chuakmi bia in a nung lai tiin khan a leh ko cu. kha kei chim duhmi cu ti ṭhet lonak tuah dingah daw Satan nih a kan tukforh cu mah a kan tukforhmi cu dawtmi hna kan doh a hauh cu Pathian bian kan doh hauh cu hallelujah thlacamnak kan doh hauh cu tahchunnak ah hi khi zudin duhnak hna zudin duhnak hna in a van kan tukforh tiah a kan ti kanmah ten cun ti kan doh kho lai lo cu mah te kan bawipa kan i bochan hau cu bawipa ṭhawnnak kan i bochan hau cu bawipa ka bawm ko bawipa ka bawm ko keimah nih cu ka tei lo hi bawipa thiang thlarau ka bawm ko ti bawipa cu nangmah bawmh dingah ai tim cia pengmi pathian si an bawmh lai bawipa nih an bawmh cu na tei ko lai dawtmi hna na tei hrim ko lai timi te kha mu bawipa bawmhnak kan hal lo cu caan tampi ah khin ti Bawipa bawmhnak hal kan philh lengmang caah a si. Mu bawmh hal hmanh Bawipa nih an bawmh lai na tei tuk lai dawtmi hna. A caan ah cun a luan cimi caan zong an si ko cu. Ro ul in caan ka rak la tawn na ti. Satan in a ka tuk fort le ka mang hnan rawl he te a ka pek chaw o. Ai ka ei chang ko la ka ti. A tam tuk.

mu tukforhnak hi a ra lengmang ve ko cu nama ka mah bantuk kan ton caan ah khan dop men na bawipa au cawlh hna usi arian bawipa ka bawm hi ka bawm hi tukforhnak ka tong hi hi chunga i pumpek ka duh lo hi rak ka bawm ti min khan thlacamnak in kha cham peng hna usi ka ti nak kha se u tukforhnak kan te nak kha ding ca khan bawipa bawm hal peng ko hna usi Cucaah cun dawtmi hna Pathian ṭhawnnak i bochan in tukforhnak ka doh hna u sih. Mu nangmah ṭhawnnak i bochan ka ti bak lo hi mu Bawipa ṭhawnnak mu bochan in mu tukforhnak ka doh cang hna u si ti kha tuzan ah hin Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si Bawipa thlarau lawng lawng kha i khatchan ko hna si i bochan ko hna u si cucaah dawtmi hna mu ka tuni ah ti thla ka cam thla ka cam mi cu tu kei zong kha maizar in cun thlacamnak chung ah khan a lut ve ding ka si ca khan bawipa ka ti rak ka bawm ko mu rak ka bawm ko nangmah nih ti na ka thok piak lai i na ka lim piak lai timi ka thla ka cam chaw mah leo bak ah khan ti ka thinlung ah khan ara mi chu mu rol na ul rol na ul tiga han ti na thinlung kha mu na thinlung kha zei ah dah na pek lai timi khi keimah thinlung ah khin biahalnak a ra ko cu aw hi lio caan ah hin ti ka thinlung zeidah ka pek tak lai timi kha a rak ra mu lamah lio cu aw ka thinlung hi zakhat ah zakhat ti thlacamnak le mu pathian bia ka pek hau timi kha keimah le keimah kha bia kai ruah ah sia hi hi tuzan zong ka hal ve to hna lai timi ka a rak ra le ti hal kan duh mina cu mu zeidah na thinlung hi na pek timi a biapi tuk hmu. Zeidah na thinlung in a pe? Dawpminak kan thinlung cu raldohnak hmun a si i kan thinlung chungah hin ti raldohnak he a rak um zungzal ko. Mu thlarau le tisa he an i do zungzal. Mu thlarau le tisa in i do zungzal. Kan chiaṭha he ai do zungzal. Mu le cucaah cun dawpmi hna kan thinlung hi teima tein kan kilven a hau. Kan thinlung ral dohnak a um zungzal. Tahchun na ti ro kan ul lio ah hin ti vai khi rol ei duhnak khi a rak ra lengmang cu. Vai kan nau pakhat ka ro ul ah rak ra i zarhkhat ul a ra nain zarhkhat ul a ra nakin hoi a van hmu i a ka e ṭhan ta la le thaizing ah ti e ka ti kha thaizing nei thok cang la aw ka ti le e ti a thaizing ka me van mu ṭan le thaizing ah ṭham ma ti ei leng ka mang ko le ni kha man chan la kho lo ei ka thawh la mai le si ti si ti la si ko si ko ka ti kha kan thinlung kha ven hau su kan thinlung ven hi teima tein kan ven ding mi bipi tu zeirong te manu kan thinlung du hoi mi kan du setan ni akan lem soi ve chu

a acheu cu khi ru ulh pah bu zol mu nungak lei te ah khan tia thim lung hoih min um ve cu mah bantuk na cu setan nih khan makhakha nu hmang pakhat an tuk far ve ko hna la cun pahnih nak ah te na thim nung ka rawl lei lawng te na hoih ter i bible rel zong hna i Barbecue te nan na mitthlam ah nan cuanter ahcun kha kha mangban an tufar ve ko hna la cu. Mu kha nai ah kan unu a tlung cang ni nih timi cu ai siangah men kua ka te hoi te la tisa ka do coffee din in ka din le hei ti cu aw ve zingchir te coffee ka ding peng te Makha hika hin tisa ka ka lak ti le hrai te kai chiah ti le ani coffee ka san va din lengmang rua le ti le hei din rua maka coffee ruak ka ruah ti le tisa cu ka ti le ka khat te ka hei din ti ka chiah le a dih deng te coffee din in ka din ti anu khat e tisa pei si ko hi ka ti ti kai chim duh mi cu ti ki a thin no ah khan ti ti a din hmanh ah khan coffee long te chuan tik ah cun ka Satan nih hin kan thinlung kan duhmi hoih in a kan tukforh timi kha chim ka duhmi cu si. Cucaah atu lio ah hin te na thinlung hi khoika lei dah na hoihter timi hi a biapi tuk. Na thinlung hi khoika lei dah na hoihter timi hi a biapi tuk hringhran. Cucaah dawtmi hna, ral na doh hnga ding ahcun na thinlung hi na kilven bak a hau. Kan chim hna la maw? Chunglei ral na tei rih lo lawng cu lenglei ral na tei kho la lo. Lenglei ral kan tei khawhnak hnga ding ahcun chunglei ral tei hmasa hau. Atu za u, ral kan do nang kan tei bak lo hi. Chunglei ral kan tei lo mi cu zeiti miling le ral hna cu kan tei la. Aw, atu lio ti minung tam tuk nih an nunnak an thap cang hi aw. Ka ngaihchia tuk. Pathian nih ai tong cangmi an va si tu ahcun ti a vei ning deuh. Aw, Bawipa he ai tong lomi an si lo ahcun tuak hmanh u a cheu cu unau hna an dawh ral atu raltu hna an thih cu unau bak an mu. Cucaah cun dawt mi hna, chunglei ral hmanh kan tei lo cu lenglei ral cu kan tei bak lai lo. Cucaah cu kei cu tuzan cu thazaang pek kan duh bak hna. Minung hi kan doh dingmi hna an si bak lo. Hi a muimi thlarau pe kan doh lai cu. Atu ah a cheu cu ralkap an thih hna khin hallelujah kan ti cu ti ding si lo. Baibal ah hi mu, a dawtnak a thei lomi hna thi hi Bawipa ai lawm naisai lo cu. Mah tiang dawh kan ruah hau cu. Kannih cu dawtnak fa dawh kan si cu dawtmi hna. Zia Baibal ah thlacamnak ral tei min tor ko cu te. Cucah zaangfahnak ten thlacamnak ah i pumpe ve cang. Nangmah na thinlung thlacam inn ah va ser ve cang ti hi tuzan ah Jesuh min sawm kan duh hna. Hi vawlei kan nunmi hi lente calh si lo. Ral doh si, thlacamnak ral doh hna si. Ral tampi nih a kan kulh. Cucu dawtmi hna kan doh a hau, kan doh a hau. Ti kha Tuzan ah Jesuh min song kan duhmi hna cu si. Kha dawtmi hna zoh hmanu na hngalh dingmi cu te Satan hi kan sin i a rat tikah a hin ti nangmah hi len te chal awk a ra la lo nangmah khi thah ding bak an rat hnawh Satan cu kan sin rat dingah hin nangmah hi i hawikomh dingah ra lo nangmah len te i chal dingah ra lo nangmah hrawh nangmah fir nangmah thah ding bak ah ra mu bawipa tu cu ti kanmah ho hi komhnak ngeih ding ah kan sinah mu a duhmi pathian um a duhmi pathian sinan satan cu rat tik ah hin ti nangmah le keimah thah duh bak ah hin kan sinah rak ra ti hi philh bak hlah u cu caah i hlenter hlah u mu i hlenter bak hlah u mu cucaah dawtmi hna Jem Delhi chang siri na khati zeitin dah ral hi kan do kho lai timi mu pakhatnak thlacamnak in kati cu ti ka asia chun van zoh ṭhan ta rih usih law Jem Dal li cang si rih. zoh manu law nangmah na nunnak ah ti na tong na ton ve bal ko lai mu zoh law setan cu ti kan sini ti a rit tikah hi mu hriamnam he ra chi ve cu Cu Satan a hriamnam cu ṭihnak te hna hi si cu. Satan cu a rat tikah hin ṭihnak pek dingah ra, Bawipa cu daihnak pek dingah ra, hallelujah. Satan nih ai putmi hriamnam cu ṭihnak, lungaw ṭawmnak, mu kha Satan cu a rat tikah lungaw ṭawmnak an pek, mu ṭihnak a kan pek. Cu hnuah zeidah a kan pek rih dawtmi hna, mu zeidah Satan hi mu kan sin i a rat tikah hin zeidah a rak i put rih ti si ahcun ti ṭihnak a ra ṭihnak pek ding a ra cucaah Domina ṭihnak nih an rat hnawh tikah khan kha ṭihnak ka hmunhma rak pe bak hlah mu ṭihnak ka doh ṭihnak cu khuachia bak si ṭihnak cu khuachia bak si cucaah cun ṭihnak nih an rat hnawh bak cu aw Satan nih peh a ka rat hnawh timi philh hlah u mu thil pakhat khat kong ah khin ṭihnak na ngeih ahcun a rianran nang doh colh kha ṭihnak kha Bawipa sin rami si lo Satan hriamnam bak si Satan se rami si khuachia bak si cucaah cun ṭihnak kha doh hna si ti kha Jesuh min som kan duh hna zeitindah kan zoh kan doh lai dawtmi hna Jesuh min kan doh lai cun Satan cu na sinrat tikah zumh lonak mu zumh lonak he a ra lai mu Bawipa cungah zumh lonak ngeihter dingah a ra lai mu mah bantuk lungawṭawmnak na van ngeih tik zong a kan ti dawtmi hna hmunhma pe bak hlah Jesuh min in na doh lai an zan tak bak ko lai an zam tak bak ko lai kha zoh hmanh law bawipa jesuh zong kha a donghnak cun setan nih a kal tak ko lo mei a zam tak bak ko kha aw ka van rel ta hmanh lai mu mathai dalli cucaah dawtmi hna kan nih kan chungmi cu khrih thlarau kan nei cu khrih kha kan chungah um cang cu kha Mathai dali cang hra cun Jesuh nih le i Satan va kal cang cathiang nih pei Bawipa na Pathian cu va bia law amah rian lawnglawng va ṭuan a ti kha tiah ti cun khuachia nih cun a kal tak ti cun khuachia nih cu a kal tak i vancungmi kha an ra i an rung hram tiah ti khuachia kha kal a ti a kal ko lo mei mu a kal bak cu caah cun dawpmi hna tuzan zong ah ti khuachia kha ṭihnak kha mu Jesuh Krim in doh law Jesuh Krim in kal Jesuh Krim in chuak ti law an zam tak bak ko lai caan tampi cu kan chim hna lo mu a caan ka ruah lo pin ka paw van phak si lo mu ka paw hi kai dop le te ko pa fa zawt nak thlarau ṭhalo chuak Jesuh Krim in chuak ka ti le a dam ko cu cun ṭihnak nih a ka rat hnawh ve cu voikhat zan hna cu a mak tuk cu khuachia pak nih inak khan cu a ka luh hnawh le ka dawt nih cun a ma cu si tak ko maw ka ti a ka luh hnawh le pei ka duk bukhur zong i ka thlet zong chuah dih cu ka ti ma khan ti khuachia chuak ka ti ṭihnak bak nih a van ka rat hnawh cang cu aw ma ka lawt tiriak khan keimah lawng ka si cu aw khuachia chuak ka ti ma cun a hnu a khan cun ti A zam ko kha. Cucaah cun dawtmin ah khutsia cu doh ul an zam ta ko hna lai ti Jem Danli cang sarih na ka vin ko ta si. Jem Danli cang sarih na. Cucaah Pathian nawl kha ngai ko u khutsia kha doh ulaw an zam ta ko hna lai. Pathian nawl kha ngai ko u khutsia cu doh ulaw an zam ta ko hna lai tiah ti mu. Cucaah dawtmin ah lungdonghnak nih an doh tikah i ngol hlah mu. lungdonghnak tu kha Jesuh Khrih min in doh mu zei ruangah lungdonghnak kha lungdonghnak nih an doh tiah a ti na thinlung na nunnak hmunhma na pek ahcun mah lungdonghnak ning khan lungawṭawmnak an pek chinchin lai i cun lungthuthawhnak na ngeihmi vialte khi khanih khan an lak piak dih lai hmu cucaah cun dawtmi hna Satan cu hmunhma pe bak hna hlah si ti kha Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si cucaah lungdonghnak na ngeih sual ahcun ti lungdonghnak te hna Satan hriamnam bak si u a cheu cu an lung a dong nun hmanh an huam ti lo cu mu mah bantuk caan ah khan ti lungdonghnak Jesuh Khrih min chuak Nazareth komi Jesuh Khrih min chuak tiin lungdonghnak kha Jesuh min in nawl pe hna si ti kha Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si u e nai zongah a si ko cu domi hna nu pakhat nih mu ka lungdong tuk e thla ka campiak ati thla ka campiak bible te ka pek ko nan te ado lo caah te rak do lo ka ti ado lo caah te a thaizing kip tu a khan te thongpang ka theimi cu amah lama shin ai o ti kha thongpang ka thei mu le ma ha khan keimah lawng arak ka chonmi ka selo adang zong kha ki a rak cah cio ko hna mu la a cheu le bang khi cu mah le mah kan i tha ah khin te vancung kan kai la mo timi tiang hna khi ti a rak hal ko hna ai tuah lai ah khan mu nan te a do lo cu dom in a do a hau cu a lung dong chang cu nun huam ti lo cu mu do a hau cu dom in na do lo dan tei ko lai cu Mah cah cun kan doh a hau. Khuachia cu kan doh bak a hau mu. Ka cu hnu a donghnak ah Efesa dal ruk cang hlei khat. Efesa dal ruk cang hlei khat a donghnak ah khuachia hlennak kha nan doh khawh nakhnga Pathian nih an pekmi hna ralthuam vialte kha i hruk u. Khuachia dohnak kha nan tei khawh nakhnga Khuachia hlennak nan doh khawh nakhnga Pathian nih an pekmi ralthuam vialte khi i hruk u tiah ti dawtmi hna zaangfahnak tein Pathian ralthuam tling in i huhphenh hna u si ti kha Jesuh min sawm kan duh hna. Pathian ralthuam kha i hruk hna u si. Pathian ralthuam kha hmang hna u si. Pathian bia cu thlarau vainam a simi Pathian bia kha raltuknak caah hmang hna u si ti kha Jesuh min sawm kan duh hna zeitinti Pathian bia cu a nung a ṭhaw kap nih har vainam nak a har deuh tiah ti Pathian bia mu khi thlarau vainam a simi kha Satan raldohnak ah hin hmang hna u si ti kha Jesuh min sawm kan duh hna dawtmi hna Jesuh min ral kan doh tikah han ti na hngalh dingmi cu mu Satan nih cun a kan ngeih bak timi khi philh hlah u mu ah Jesuh Khrih min chuak ka ti a chuak bal la lo timi kha lungawṭawm um bak hlah u mu zeitinti khuachia cu doul an zam tak bak ko hna lai ti cucaah cun Jesuh Khrih min in Jesuh Khrih min khuachia kha doh hna u si Pathian bia a simi thlarau vainam simi in khuachia kha doh hna u si ti kha Jesuh nih sawm kan duh hna kan diklak ta cah Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh Bawipa thlacamnak kan nei hna lai vancung khua i ummi kan pa na min upatnak um ko seh na pennak tlungcang ko seh vancung bantukin lei cungah na duhnak tingcang ko seh pawcawmnak him in nifa rawl kan pe ko sawh mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha kan ngaithiam ve tuah. Surforhnak ah tal ve loin ṭhatlawmnak vialte chungin kan khamh tuah. Pennak nun le lingannak le upatnak kha zungzal na cungah um ko seh. Amen. Se thlacam kan peh ṭhan hna lai.